Ah, mũcera witũ Yo, ndĩka wĩ thayũ ndĩ thayũ. kuma rĩu tena rĩu rĩ Eh. ah, atĩ ũnjĩraga ũciarĩirwo kũ Ah, rĩtwa ndũrakĩririkana nĩ waithĩra nĩ waithĩra na ndĩ mũcera o ũguo wanjĩta Eh. wambarĩ ya mũtego nĩguo Niĩ njiarĩirwo itũra rĩa Thogoto Gĩkambura. Twĩ hau mũhaka-inĩ Thogoto na Gĩkambura. Na kũu nĩkuo njiarĩirwo. Maitũ etagwo Wangũi na baba agagĩtwo Mũngai. Ngacoka ngagũrwo itũra rĩa Naikuru nĩ mũthuri ũgwĩtwo Njoroge. Nĩ ngatho nĩ wetambũrũkia wega. Na ona nĩ ngatho nĩ aciari arĩa magĩgũciarire na magĩkũrera. Na makĩria thoguo nĩ tondũ wa gũgĩkũhe mũhĩrĩga ũcio wa Ashera. Ĩĩ. Rĩu ndiũĩ kana nĩ ũmenyaga atĩ thengia ya gũkorwo atĩ nĩ waciarĩirwo kũu waciarĩirwo na ũkĩrererwo kũu warereirwo, ndwarerirwo nĩ nyũkwa tu kana thoguo warerirwo nĩ itũra nĩ kuga ũkĩrutwo uma andũ nĩ itũra rĩa kwanyu Ĩĩ. no mũndũ ũrĩa ũkĩrĩ mwarimũ mũnene kana mũrutani mũnene ũhoro-inĩ ũcio wa uma andũ nĩ nyina wa mũndũ nĩ maitũ witũ Ĩĩ, na kũngũ maitũ na hunyu wake nĩguo Ah, ngwĩraga njiguaga makĩnjĩta mũngai ĩĩ Na angĩ makanjĩta Mũngai wa Mũthoni, na ndĩkĩrĩ Mũgacikũ, Ĩĩ. na Agacikũ na Ngoga ciao. Ĩĩ. Nĩ kũrĩ ũrĩa mecukagĩrwo. Ĩĩ, nĩ mecukagĩrwo matiũĩ ithĩa-ĩ. Ĩĩ. No nao nĩo makĩrĩ ene bũrũri. Nĩo ene njikũ. Nĩo nĩo ene njikũ. Ĩĩ. Agacikũ nĩo ene njikũ. Ĩĩ. Na nĩo ene rũthiomi rũrũ twaragia rwa Gĩkũyũ. Ĩĩ. na nĩ Nĩ- na nĩ- na nĩ atana agacikũ nĩ atana tondũ nao nĩ Mũno. itonga Ah, nĩ itonga Eh, na nĩ itonga cia ng'ũndũ mahiũ eh, Eh, na ũtonga ũrĩa mũnene gĩkũyũ-inĩ tugaga nĩ ũtonga wa ciana eh, andũ angĩ nĩ makĩnanũkaga makaiga nĩ gwĩtonga no rĩrĩ eh. nĩkĩo ũiguaga nĩ wene kĩ na ngamenya ũguo nĩ wene njukũ Eh, na na nĩ makĩragwo nĩ mombanaga nĩ ũndũ wa kĩo kĩao Eh, Kwoguo handũ ũkũigua hongumĩtio kamũgũnda-rĩ, wahota gũkora nĩ mũgacikũ, tondũ agacikũ marĩmaga magakĩria nginya mũhaka. No ũkorwo mekungumania macoke matanahe-rĩ, hatikĩrĩ na thĩna ũcio mũnene. Githĩ ndwagĩkĩigua? Rĩu-rĩ, o ta ũrĩa twanaria na tũkagwetana we kũndũ gũtiganĩte-rĩ, makĩria hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro wa bũrũri ũyũ tuokire-rĩ, Nĩ twendaga kwĩririkania kĩhumo gitũ na mĩtugo itũ ĩrĩa ĩrĩ ya kĩĩmerera Ĩĩ. na maũndũ marĩa mega ma- makuruhaine na mĩtugo itũ na makĩria ah, nĩ ũndũ wa ah, kũiga na gũtũũria rũthiomi rũrũ rwitũ rwa gĩkũyũ nĩguo na ah, hamwe na maũndũ macio nĩ atĩrĩrĩ gĩkũyũ gĩkĩ wonaga twĩĩtaga A No toguo waigua twagweta hau ũhoro wa ũtana na tha iria mũndũ agea- agayaga kuuma kwĩ nyina mũmũciari. Nĩ tondũ kuuma gũkĩongithio no kũiguĩrwo tha, Nĩguo. na gũkĩendwo no kũiguĩrwo tha, na kũrerwo no kũiguĩrwo tha. Ĩ kana gũtikinyĩte matukũ tũrona mũndũ araciara mwana na akamũte? Ĩĩ. Rĩu-rĩ, ithuĩ-rĩ, Nĩ atĩa tũngĩkiuga tiga gwĩcokeria aciari aitũ ngatho nyingĩ mũno? Tũcoke tũke tuuge atĩrĩrĩ, nĩ tũũkĩte thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, na bũrũri ũyũ tuoka-rĩ, gũtirĩ mũndũ o na ũmwe wĩ bũrũri ũyũ warĩ na andũ ao gũkũ. O na athũngũ aya tũkorete gũkũ o nao no. Tũrĩ oiki othe, nĩ harĩ ao atĩ mokĩte kabere. Ĩĩ, nĩ harĩ ao mokĩte kabere. Na gĩkũyũ gĩkiugaga ũkĩrĩa mbere tiguo gĩkoroka. Na rĩu tondũ mwanjo mũru no wa itimũra nĩmakĩanjirie rĩ, Ĩĩ. eh, na ithuĩ nĩtũcokete tũgekora bũrũri ũyũ rĩ, Ĩĩ. eh, niĩ ngwenda kuga atĩ nĩ wega mũno tũho- tũmenye ũhoro wa gũcokagia ngatho Ĩĩ. na ngatho citũ tũcicokagĩrie andũ arĩa ah, tugaga matũhũcitire Ĩĩ. gĩkũyũ tene rĩ ah, gĩkiuma mũrang'a na kũrĩa kũngĩ guothe kĩoimire rĩ Kĩngĩokire kũndũ ta Kĩambu na niĩ nĩ ngũririkana rũgano rwa njiarano citũ rĩ, nĩ njĩragwo atĩrĩrĩ, atĩ kũrĩa cũcũ witũ aimĩte rĩ, kana maitũ rĩ, ithe rĩ, oka Kĩambu aheirwo wako, na aheo wako agĩcoka akĩheo tũmahiũ tũnini atungatage, na agĩtungata tũmahiũ tũu twake tũgĩtuĩka rũru rũnene, o nginya gũgĩkinyĩrĩrwo gũkĩgũra maitũ. Na rĩu-rĩ, nĩ ũndũ wa wega ũcio-rĩ, nĩ twendaga gũikara tũkĩririkanaga atĩrĩrĩ, nĩ wega gũcokagia kĩ? Gũcokagia ngatho na kũrahaga mũndũ nĩ ũndũ wa wega wake. Tondũ bũrũri ũyũ o ta ũguo ngugĩte nĩ atĩrĩrĩ, tũkaga tũgakora andũ kuo, na gũtirĩ mũndũ warĩ na mũndũ wao kũndũ kũrĩkũ. Na o na arĩa mena andũ ao-rĩ, nĩ moĩ atĩrĩrĩ, gũkũ ti kuo bũrũri wao wa gũciarĩrwo. Kwoguo o nao nĩ gũka mokĩte magakora manyitĩtwo, manyitĩtwo guoko nĩ mũndũ ũngĩ.

Gĩtitaraga maheo. Gĩtitaraga kĩ? Maheo. Gĩtitaraga maheo. Mm. No nĩ hakwenda hakinye handũ mm. ũkacokagĩria mũndũ ũcio ngatho e. tondũ no tondũ ũmwe na rĩrĩ mm -hmm. uh, mũndũ ũyũ nĩwe wakũheire uh, kĩhumo mm. kana agĩgwathĩrĩra mm. agĩkũrongoreria gũtherema e. tondũ nduokire ũkĩrara heho-inĩ nĩguo nduokire ũkĩrara rungu rwa ndaraca Ĩĩ. koguo nĩ wega kũririkanaga mũndũ na wega wa na wega wa na wega wake andũ matikĩiganainie wega ĩ o ta ũrĩa mataiganainie kĩ Ĩĩ, maũru maũru. na o ta ũrĩa na ah, ciara cia moko maitũ itaiganainie rĩ na magego maitũ mataiganainie rĩ ũguo noguo nao andũ mataigana mataiganainie na rĩu ũhoro-inĩ ũcio rĩ Ngenda kuuga atĩrĩrĩ, tũgĩtara maheo, tũtigakĩambe kũrora moimwo, o na ithuĩ tũkĩanjĩrĩrie na kũrora maheo, tondũ gũkũ nĩ twagĩrĩirwo tũmenye atĩrĩrĩ, especially arĩa tũrakiuga tũtigĩte kũrĩa mũciĩ, ndũĩ o nao no marĩgĩũka na no tũrenda moke. Gũkũ mũndũ oka, nĩ gũkoragwo kwĩ na thĩna mũno, tondũ bũrũri ũyũ nĩ wa ũgeni, bũrũri ũyũ wĩ nene, na bũrũri ũyũ nĩ rwa nĩ wa rũthiomi tiga rũrũ tũraria Ĩĩ, nĩguo. koguo no mũhaka wambe ũkorwo ũkĩhota kwaria rũthiomi rũrĩa rwaragio gũkũ Ĩĩ. nĩgetha ũmenyerane na andũ arĩa me gũkũ Nĩguo. o kuma airport waingĩra ndege Nĩguo. gũkinya gũkũ Ĩĩ. no mũhaka ũkorwo wĩ- nĩ ũĩ rũthiomi rũrũ rũngĩ na wagĩkorwo ndũĩ rĩ no hagĩkoragwo hena hinya Ĩĩ. kũ, kũ, kũ, kũ, kũrũmĩrĩra ũguo rĩ wakinya gũkũ rĩ gũkĩrĩ mũndũ ũrĩa ũgwetereire Ĩĩ. na andũ acio makoragwo metereire mũndũ gũkũ nĩ ũgwĩtĩkania nani Ĩĩ. ti kũhũthũ Aca. gwa gũkorwo atĩ ndũrĩ kũndũ woka ũĩ o kana wĩ- wĩna mũndũ wanyu koguo mũndũ ũcio wa kwamũkĩra na akũnyita guoko akũiga gwake o thikũ iria egũkũhe nginya hĩndĩ ĩrĩa ũkerũgamia na magũrũ maku andũ acio nĩ a bata Mũno. tondũ ũkoraga gũkũ andũ marũgamagĩrĩrwo nĩ bills Ĩĩ. ikoragwo igĩteng'erania o ũrĩa ndo- mũndũ arateng'erania na ndora Ĩĩ. naguo bill noguo ĩrateng'erania nake koguo mũndũ kũhota kũiga mũndũ gwake o mweri ũmwe mĩeri ĩrĩ mĩeri ĩtatũ tondũ niĩ nĩ harĩ ũrĩa wanjigire gwake mĩeri ĩtatũ ũcio ti ũhoro wa kawaida Nĩguo. koguo wega wa mũndũ reke wĩtagwo wega Nĩguo. na agacokerio ngatho iria ciagĩrĩire Ĩĩ. Ĩĩ. kĩu nĩ kĩhoto na ndirihia na gũkwĩra atĩrĩrĩ ah, rũrĩrĩ rũrũ rwitũ rĩ ah, nĩ rũkwenda rwĩcokanĩrĩrie mũno na rwĩiguithanie na rũkwĩiguithania tondũ rĩrĩ ah, ta rĩu nĩ tũkaga gũkũ tũkanjia biacara citũ ĩĩ na nĩ tũrona kũrĩ andũ mena manyũmba maya maigagwo andũ

ndĩambaga na na ndĩa- ndĩamba- ndĩambaga na magua ĩĩ Ndĩ- ndĩ- ndĩ- ndĩambaga na ũ na ũkĩ nĩ kũrĩ o ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩa o ũndũ na ihinda o ũndũ na rĩaguo ihinda rĩaguo mũndũ no akorwo e mũũru mũno no rĩrĩ ũũru-inĩ ũcio wake rĩ gũtirĩ mũndũ ũthũkaga akaga kawega kawega gake na gũtirĩ mũndũ Mũũru agakĩria ũũru wake. Ĩĩ. Ndwakĩiguire Gĩkũyũ kĩoiga gũtirĩ ngoma ĩtarĩ mũmĩenji? Gũtirĩ ũtarĩ mũmĩenji. Wa, wa gũkorwo wĩ, wĩ, wĩ gũkũ, ihinda-inĩ rĩu wĩ gũkũ, nĩgetha wĩrere. Ĩĩ. Rĩĩtwa rĩa Gĩkũyũ kiugaga, ĩreragĩra rũkũ-inĩ nginya ĩkaya Ĩkaya gwĩka atĩa? kũigana. Ĩkaya kũigana. Kwoguo nĩ wega andũ aitũ tũiyũkanie, tondũ twaga gwĩka ũguo-rĩ, he andũ maraimana haha gacigĩrĩra-inĩ kena haha. Ĩĩ. na moka bũrũri ũyũ-rĩ, o nĩ makoragwo mena mweke wa kũhota gũka gũkũ kaingĩ kaingĩ. Nao andũ aitũ arĩa twakorire gũkũ na tũgĩkora meikarĩtie na merũgamĩtie-rĩ, mũndũ ena handũ gathũnũ angĩkwĩra wĩhithe ha? Wĩhithe haha. Wĩhithe haha na wĩre, wĩre-rĩ ũhote gũkũra. Ĩĩ. No rĩrĩ, nawe mũndũ agĩũka gwaku-rĩ, tiga kũmũtua ngombo. Gatarĩ ho hau tondũ wa rĩrĩ, Ĩĩ. ndĩrona ta ũ- ũhoro ũyũ rĩ ũkuĩte mĩena yerĩ. Nĩguo. Ũkuĩte niĩ ndĩ- niĩ niĩ ndokĩte kabere Ĩĩ. na ũyũ woka. Ĩĩ. Yes ndĩ na tha tondũ Ĩĩ. tha icio nĩcio ciamba cianyita nĩgetha njĩtĩkĩre ĩgũgĩkũnyita ũgeni. Nĩguo. No ndacoka ndakũnyita ũgeni rĩ, He ũndũ ũngĩ ndiramenya kana nĩ wa, nĩ toka rĩ, kana nĩ kũnyita kwa mũthemba ũrĩkũ, mũndũ ũyũ ũkanjia kũmuoya, nĩ wanjia nĩ kũmũhitha, ndũrenda kũmũhe ndeto ũrĩa ĩikarĩte, ona ndũkwenda oimagare na hau athiĩ agethũkũmĩre. Kwanza okorwo ta ithuĩ atumia rĩ, tondũ nĩ ndĩrenda mũno tũikare tũkĩgwetaga atumia tondũ nĩ ithuĩ kwĩhĩrwo rĩ, ũgakora ndĩna kana kanini, ndĩrenda ngũige hau, wambe ũndorangĩre kana.

kana kũgayana Nĩguo. ũgĩ ũrĩa mũndũ enaguo kana ũmenyo ũrĩa mũndũ enaguo kana ũndũ ũrĩa ũngĩteithia mũndũ nĩguo tondå hau hau kabere reke tuge må ndå nä arokaga ona nä å kå igua må ndå nä anina mä eri ä tatå Ĩĩ. arä o nyå mba na no wega tondå nä wakä heire ha gå koma no reke tu reke, reke tu tå gä e na, na kå iguanä ra tha må ndå å cio oka wamå nyita thikå igä rä thikå ithatå rä reke onake oimagare athiä akamathe Ngwĩciria thĩna ũrĩa mũnene ũkoragwo na andũ aitũ-rĩ, nĩ mwĩyendo. Na mwĩyendo ũcio wao-rĩ, umanaga na kũrĩa kaingĩ mũndũ aciarĩirwo. Na wanaigua ngĩkwĩra atĩrĩrĩ, nĩ ũhũthũ mũno gũthamia mũndũ ũmũrute kĩbĩra ũmũtware kirimani Eh. no kũruta ũkĩbĩra thĩinĩ wake no hakorwo hena thĩna Eh. na thĩna andũ amwe rĩ mokaga na ũkĩa Eh. kana ũthĩni Eh. ũrĩa marĩ naguo na mendaga na ndiũĩ kana nĩ ũndũ wa kũrerwo hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩ na kĩndũ kĩrĩa andũ metaga bullying mhm. cukuru eh. koguo mundu wakinya guku ri mhm. ni akwenda kugereria gacira kariku gacira kare akariganirwo na nyongi ni gimara ni gimaraga nayo ikoga igatiga kuo mhm. igatiga kuonga koguo ri mm. we wagia na kamweke ri gakuhe mundu kiraro ri mundu ucio ti ngombo yaku niguo reke etware na magu na maguru ona no ngaikinina nagira nyeki itinina nagira nyeki na tuoko tuingi ri githe ndukigua gikuyu gikiuga tumenanaga o tu- O tukiru- tũkĩrĩ- tu- nĩ tu- tũkĩruta wĩra kana tũkĩrĩa nunga ndwi wi mucera nĩ tũkĩruta wĩra tuoko tuingi tumenanaga tukiria tũkĩrĩa ndigũkĩendaga ũrũnge hau Rĩu nĩ ũkoragwo rĩ- wĩ mwarimũ wakwa riu ri hindi hindi ria riu ni ithuĩ tukinyitwo tu- tukamenana tukiruta wira Na tũkamenana tũkĩrĩa. na ngwiraga irio nĩ mu Nĩ mu- nĩ muma irio nĩ muma kwa gũkĩonga ndikuonga twĩrĩgane nĩ twĩrĩgane hĩndĩ ĩngĩ